Сосланы кӕрц Сослан сфӕнд кодта Нарты астӕу бӕрӕгдӕрӕй фӕцӕрын. Уый тыххӕй йӕ зӕрдӕ рыфтыди лӕджы сӕрдзӕрмттӕй ӕмӕ рихидзӕрмттӕй кӕрц скӕнын. Уыцы хъуыддаг никӕй къух ӕфтыди. Сослан иу лӕг амардта, йӕ сӕрысӕр мын-иу ӕд рихитӕ растыгъта, афтӕмӕй ӕнӕхъӕн карзхор ӕрӕмбырд кодта цӕрмттӕ. Карзхор ын куы сысты, уӕд сагъӕс кӕнын байдыдта, чи мын бахуыйдзӕнис мӕ кӕрц ӕнаиппӕй, зӕгъгӕ. Иу ран бадтис ӕртӕ чызджы. Сослан уыдонмӕ фӕхаста йӕ кӕрцаг хуыйынмӕ. Чызджытӕ сӕрдзӕмттӕм ӕмӕ рихидзӕрттӕм куы ркастысты, уӕд дзы чи йӕ мады фсымӕры сӕрмдзарм ӕмӕ рихидзарм базыдта, чи йӕхи фсымӕры, ӕмӕ сагъӕс кӕнын байдыдтой, цы кӕнӕм, зӕгъгӕ. Гӕнӕн нал уыди ӕмӕ загътой Сосланӕн: Райсом дын скӕрддзыстӕм дӕ кӕрцыгы. Рацыди Сослан дӕр йӕ хӕдзармӕ. Чызджытӕ уӕддӕр сагъӕс катай кӕнынц, ныр цы бакӕнӕм, зӕгъгӕ. Уӕд сӕм ӕрбафтыди Нарты фыдбылыз Гӕды Сырдон. Цӕуыл ӕнкъард стут? — фӕрсы сӕ Сырдон. — Куыннӕ уӕм ӕнкъард. Сослан нӕм ӕрбахаста лӕджы сӕрдзӕрмттӕ ӕмӕ рихи дзӕрмттӕй кӕрцхуыйнаг. Уыдон та сты нӕ мады фсымӕрты ӕмӕ нӕхи фсымӕрты сӕрдзӕрмттӕ ӕмӕ рихи дзӕрмттӕ. Дзуапп ын радтой чызджытӕ. Скӕрдут ын йӕ кӕрц, зӕгъы сын Сырдон. Бахуыйут ын ӕй, ӕрмӕст ын ӕй ӕнӕтӕрттӕ ныууадзут. Куы ӕм ӕрбацӕуа Сослан, уӕд ын ӕй йӕ уӕлӕ скӕнут ӕмӕ йын зӕгъут, хорз у дӕ кӕрц, фӕлӕ ма тӕрттӕ хъаджджын у, ӕмӕ йын куы рхӕссис Куыцыччы фырт Елтӕгъаны сӕрдзарм, Сызгъӕрин ӕй хонынц, уӕд дӕ кӕрц ӕххӕст уаид. Уый йыл куы нӕ сбада, уӕд ыл ӕндӕр сӕрдзарм не сфидаудзӕн. Сырдон сын куыд бацамыдта, афтӕ бакодтой чызджытӕ. Араст ис Сослан Куыцыччы фырт Елтӕгъаммӕ. Бахӕццӕ ис ӕмӕ бахъӕр кодта дуарӕй. — Куыцыччы фырт Елтӕгъан уым нӕ дӕ? Елтӕгъӕн уый куы фехъуыста, уӕд загъта: «Уый Сосланы хъӕр у, ацӕут ӕмӕ йын зӕгъут, ам нӕй Елтӕгъӕн, зӕгъгӕ». Бинонтӕй иу рауад ӕмӕ дзуры Сосланмӕ: «Ам нӕй Елтӕгъӕн». «Ссарут мын ӕй», загъта Сослан, «ӕнӕссаргӕ йын хос нӕй». Уӕд ӕм Елтӕгъӕн йӕхӕдӕг рацыд ӕмӕ йӕм дзуры: «Цы кӕныс, Сослан, цы дӕ хъӕуы, цӕмӕн мӕ агурыс?» Сӕ хъолайӕ уӕзӕгыл хъулӕй ахъазӕм, загъта Сослан. Кӕд мӕ дӕ амбулай, уӕд мын мӕ сӕр ракӕн, кӕд дӕ ӕз амбулон, уӕд та дын ӕз куыд ракӕнон дӕ сӕргьӕвтӕ. Цы гӕнӕн ма уыди куыцыччы фырт сызгъӕрин сӕрдзарм Елтагъанӕн? Сразы ис ӕмӕ ацыдысты Сакъолайы уӕзӕгмӕ хъулӕй хъазынмӕ. Куы бахӕццӕ сты сӕ нысангонд бынатмӕ, уӕд Сослан дзуры Елтӕгъанмӕ: «Ау, Вилдӕкъул, ды рцыдтӕ ардӕм быцӕу кӕнынмӕ, ӕмӕ ды ау, Вилфыццаг, загъта Елтӕгъан. Сослан аууылдта йӕ хъул, ӕмӕ дзы ртӕбоны цы банӕй кӕна лӕг, уыйбӕрц йӕ уа калдис уыцы хъулӕй ӕмӕ ныппырх ис нӕмыггай фӕйнӕрдӕм. Ацы иу ӕруидзын хъӕуы, загъта Сослан. Аууылдта йӕ хъул куыцыччы фыртӕлтӕгъӕн дӕр, акалди дзы кӕрчытӕ ӕмӕ цъиутӕ. Уый дзы ын байдыдтой уыдон еу, ӕмӕ сӕ фӕйнӕ нӕмыджы дӕр нал фӕци. Ныр та ды ауыл раздӕр дӕ хъул, загъта Сослан. Аууылдта йыл тӕгӕн ӕмӕ йӕ хъулӕй бузнаг нӕлхуы агӕпп ласта. — Йоймар, цахс кӕд лӕг дӕ уӕд, — дзуры Сосланмӕ. Сослан аууылдта, артӕйӕгар агӕпп ластой йӕ хъулӕй, асырдтой ӕгӕрттӕ бузнаг нӕлхуыйы ӕмӕ йӕ къабазгай ӕрбахастой Елтӕгъаны размӕ. Цӕй ды та ауил, загъта Елтӕгъан. Аууылдта та йӕ хъул Сослан ӕмӕ Нарты хӕдзӕрттӕ ссыгъдысты. Уыдон ын исты хос хъӕуы, дзуры Елтӕгъанмӕ. Ӕз уыдонӕн ницуал зонын, цы кӕныс, уый мын бакӕн, загъта Елтӕгъан. Фӕкӕс-ма мӕнмӕ уӕдӕ, загъта Сослан, аууылдта та йӕ хъул, ӕмӕ стыр къӕвда рацыдис ӕмӕ арт бахуыссын кодта. Амбылдтай мӕ, Сослан, ракӕн мын мӕ сӕр, загъта Елтӕгъан. Иууылд ма акӕн, уыцы бар ма дын дӕттын, загъта йын Сослан. Кӕд ма дӕм булон, уӕд нӕ дзырд ӕххӕстгонд ӕрцӕудзӕн. Аууылдта та йыл тӕгъӕн ӕмӕ ртӕхсинаджы йӕ къулӕй атахт. Еудонмӕ ӕрцахсуыдӕ, дзурыдта Сосланмӕ. Сослан дӕр та аууылдта йӕ къул, ӕртӕ тугдзых хъӕрццыгъайы алиуырдта уымӕн дӕр йӕ къулӕй, сурын байдыдтой ӕртӕхсинаджы Ӕрцахстой сӕ, Елтӕгъӕны размӕ сӕ ӕрхастой ӕмӕ сӕ ӕрбаргӕвстой. Ралыг мын кӕмӕ сӕр Сослан амбылдтай мӕ, загъта Елтӕгъӕн Сосланӕн. Хорз лӕг дӕ Куыцыччы фырт Елтӕгъӕн, загъта Сослан. ӕмӕ мӕ дӕ сӕр ракӕнын нӕ фӕнды. Мӕн хъӕуы ӕрмӕст йӕ царм. Растыгъта йын йӕ сӕры царм Сослан ӕмӕ йӕ рахаста йемӕ. Ӕмӕ йын дзы йӕ кӕрцӕн уыцы чызджытӕ бахуыдтой дӕрдтӕ.